zvinotirwadza ndabva zimbabwe nyika yakabudirira nezvicherwa zvayo nekuti ndichambita kune wy morias ndingachatambi inational mino kuti muri kuzvifambisa sei kazia kuti morias atambe inational takejera kuziva bhora kare nezvatichambonzi kutamba kuti kune maplayers anotimudzira bhora this time why why why kubhana kwemawariors kwatiaffecta zvakanyanyisa because uh, right now maplayers edu emuzimbabwe they no longer have that exposure internationally kuti vakwanisewo kutengwa nedzimwe kune dzimwe nyika zvakaita sekunana england kunana france spain because vangotambira muno

People they don't eh, the, the, the young people they are not occupied so they end up doing eh, the unthinkable. So I think we should work on the, the ban being lifted.
Okay, inini semaonero andiri kuita maorians eh, zvaaffecta bhora remunomu because e, each and every team kana ichitotamba bhora inenge ida kuti maplayers ayo aende munational team eh, so kana vabhanwa kunational eh, it means bhora remunomu ratofa because hapana chava chatambira munhu wese as a player you wish to play for your country e, saka kana zvamiswa zva izvozvozvo ha zvinoratidza kuti bhora redu ringotenderera panzvimbo one e, tinotaurawo kuvana vezimbabwe kuti zimbabwe yedu e, inyika yakanaka inyika inoitawo zvakanaka asi pabhora apapa aiwa pabhora vatikwadza nekuti crc ndiyo yatiurayira bhora nekuti vada kuti vadzosere kamambo asi kamambo uyo haasi kudiwa kuchi kuzifa saka ngavatiitire kuti vaite sei vatigadzirisirawo nyika kuti tiwane kuita sei bhora redu riwanike kuita sei kuwanikwa kutambwa mune zvakanaka nekuti tasai zvino izvo vana vadiki vese vari kusumuwa vari kuda kutamba mabhora vese vari kubva kumatimu madiki maakadhemi machichi vanoda kutamba kunational team nevese vari kumadivision vanoda kutamba kunational team asi tiri kungoona zvino izvi vana kana vekumadivision Varingobuda vachibva vaenda kupi kunze kwenyika. Hatichaona kana mumaklabhu edu muno muchaimo chaimo. Vana vadiki havachanyanyogaramo. Vakugara kupi? Vakuenda kunze kwenyika. Vakutongonzwa kunzi ah, kunika akaenda kunze. Ninga akazobuda akadai. Ninga akazoenda akadai. Saka ndavati tiro kuti bhora redu remuno ritowo mune zvakanakawo. Tito tinakirwo nebhora nekuti bhora ndo mutambo. Bhora rinovaraidza. Bhora rinonakidza kana tiri muno. Motitarisira taso netimu dzedu yezvinezvi. dzanga dzakambobhandwa nedzanga dzakambomiswa nenyaya yecovid asi ezvinezvi aiwa tasemo nevanhu taakuitawo tichienda chi tichienda kubhora apo nepapo apa nepapo asi hazvisiri izvo zviriko chaizvo chaizvo vanhu tinofanira kuenda kubhora neuwandu hwedu takawanda tichinoonawo bhora tichinoonawo matimu edu achinotambawo zvakanaka magiraundi edu ndaagadziriswewo nokuti magiraundi aya tauraiwo tasewo nemagiraundi aya kanzura haina zvairi kuita kumagiraundi uku ndaiti gadzirirewo magiraundi maground edu anakewo nekuti tine maground mangani ekunzi takanzi tiri kuhosto kana mawo matimu tine tine biber fields tine national sports stadium ndo maground edu atinawo ari two kuti tikuwanika tichanotambawo mune zvakanaka gadzirisaiwo maground ese ana agwanzura toati agadzirwo rufaro rugadzirwawo handitika toonowo kunana ba kunana mandava uku kunana ifc platinum kune maground akanaka asi havadi kuti tiende unotambirako Kwete vatanzi maground angotambire maground enational nechi nebarber fields ndozvatingangotaurawo
ya zvinorwadza bcause one chinonyaya kuti nerubata nyanyi kuti bata stereke nyaya yekuti internationally even pane vari kukurawo munomu vanotamba bhora havana access yekuzvimaketa kana kuenda out ibig disadvantage kune vageneration iri kuteera kuti ayo inenge yaiswa yeblow kuti haisu chawana access yekuzvimaketa from outside ah, maonero angu ekuti mawarriors asi abhaniwe kufifa ah, its because of politics iri kuaffecta eh, soka soka industry maonero angu ndeyekuti dezvaseparatwa politics nesoka or our government yave yave nedemocracy in everything so that you can be reconnected ku world cup i mean ku fifa Izvi zvinoafekta bhora redu isusu kubvira kujunior policy yedu nemaacademy yedu kuti hawakwanise kuona mainternational matches yedu isusu saka hatina future yebhora kana zvinhu zvakaramba zvakadaro
okay I, I personally think that is not cool uh, that's, that's what i think because i think like everyone deserves a second chance and i think they should be allowed to, to partake in the fifa stuff that's, that's what i think E, chekutanga tinoti kana paine chironda chinoda mushonga. Saka kana chironda chisati chawanirwa mushonga, chironda hachipore. Ngavazive kuti chii chakaita kuti first e, timu isuspendwe. Kana timu ichinge isuspendwa e, pada kuzikanwa kuti chii chakakonzeresa nekuti tikaramba ichitaura kuti e, timu yakabhanwa timu yakabhanwa vese vanozviziva tese tozviziva but chinodikanwa isolution zvakaitika zvakaitika e, tikasawana solution hapana kwatinoenda nekuda kwakuti e, vanogara vachidhonzerana vanoti ava vakatadza zvakati ava vakatadza zvakati nyika yezimbabwe chaiyo chaiyo ka e, ngaizive kuti e, kuti tizobhanwa chii chakaitika vogadzirisa ngavaronde matsimba ndochekutanga vakaronda matsimba vobatsirana nemarepresentative emateams nenyika nevese vanoita zvebhora toonesana togadzisa zvinhu todzoka muno muzimbabwe sati aenda kuti international team mateams edu chaiwo chaiwo iko zvino izvi vari kungotambawo apo neapo magraundi ari kunzi mamwe akavhara mamwe ada kuitwa sei ipapo ngavagadzirise kowanikwawo mateams anobudawo achienda kune dzimwe nyika nyika ikatamba bhora nyika inobudirira munoziva imimi kuti kune nyika dzinouya chihosta dzinogarawo munomu dzabvawo uko tichiitawo mari kune dzimwe nyika dzinotouyawo kuzoona bhora munomu morongwawo kana kuri kunzi maafrica games chichi whatever and so forth zvese zvinoenderana nemagames vouyawo muno zvoitirwawo munomu kwete kungoona bhora repa eh, rekunana man u magame ekunze kwenyika isu tine mateams ngatimboonekwawo ka kana kutomboonawo bhora iri dunzi ah, zimbabwe iri kutamba nhasi iri kutambira kunyika yakati sei zvakapera zvinhu izvozvo two todzoka pakuti zvinokanganisa chii kana timu isinga muno muzimbabwe musinawo bhora eh, international team inotamba zvinokanganisa even vanotamba bhora vacho even maacadhems vafana vari kugurumwa zvemai manje havachisina focus vanongoti ah, bhora redu kungotamba mabhuza anoperera muno saka hazvipe vanhu eh, courage yekuti tiende mberi nebhora The suspension of the Felton Kamambo led Zifa board by Mulochwa has become the topic of discussion in the world of football. As the future of young people and football is wilting away, the question is Was SRC right in standing stubborn against a Zifa board enjoying FIFA backing?

because it's, it's not cool to to sexually harass like uh, females to take advantage of the females and everything so i think it was okay for us to to reflect and uh, correct our mistakes and everything that we do yeah eh, ndo chimwe chechikamu chekuti zvimwe zvinogadziriswa nekuda kwakuti ivavo vanhu ivavo sometimes ka vanga vari biased kana vanhu vari biased vakaonekwa kuti vari biased ngavambomiswa voiswa paside voonekwa vogarikwa navo pasi vobvunzwa kunzi sei imimi muchiita zvakazve kana paine zvipomerwa zvavari kuvapomera ivo ngavazvipindurire votaura kuti apa takazviitira zvakati apa zvakaitira pamwe inongoriwo foti inongoitikawo nekuda kwekusaziva pamwe e, nekudawo kwezvikwanisiro zvavanenge vasina saka kuvasaspenda kwavakaita kana ivo vaine chikonzero chakavaita kuti vavasaspende vari right asi ngavagare navo pasi voonesanawo nevamwewo maadvisors anoona nezvebhora voonesana kuti tozvigadzirisa sei eh, imbavha mbavha ngadzingodzingwa mbabata kwedu ngadai ngobati kana adzinga mbavha toisa mamwoka kuti bhora rirambe richienderera mberi mbavha ngadzidzingwe vanga vakura vasingachaziva zvo mumirira kubasa nga vachibva zvakatsvagai vamwe vadiki vane mweya webhora vaenderere mberi nenyika nebhora yedu
I don't think it was a good move because zvauraya future yemagenerations akati o nekuti hatizivi kuti bhani ichasvika riini matalents afa evana vemuzimbabwe because kana mabhana masports ndiwo anobatanidza nyika mukatarira pasi pano kuti izvozvi maplayers ari kumusoro uku kunana zambia e, cameroon vanenge tichivaona pazvivhitivhiti

e, pachezvavo e, it seems pane mapersonal interest e, ari kubva kumadifferent bodies e, vane vanhu vavaida kuti vaende ipapo e, vari kukundikana kusvika ipapo saka vakaita that decision e, vada kutarisawo nerimwe side e, maleaders acho e, ekuafrica e, vanoinfluencwa nevamwe vanenge vakabvawo from this country vaine mainterest ethis e, country e, saka zvino decision yacho inobva yangoenda paoffside aina mboita chinhu chakanaka hakuna ivo vanotoziva zvinoitika mukati menyika yedu ndiwori ndiwavo wakawandisa hurimo mukati menyika hapana asina kuita kubva kwese kuziva kwanga iri kune vakuru vese vakambobviswa vaibvisirwawo nyaya yedzodzo saka vari kuda kungoti hanzi kamambo ndaadzoserwe kamambo ndaadzoserwe aiwa ngavatitsvagire kana paine vamwe vanoitawo vangaitiwo kuti vatibatirwo nyaya yechi nyaya yezifa iyi kuti tiwaniko tichanotambova mainternational team aneinternational game nemamwe nedzimwe nyika nekuti tinoda kutotambawo nedzimwe nyika nekuti zimbabwe inozikanwa nekutamba bhora ndototaura seizvozvo in other way ndozvitora ndiri neutral panyaya yekususpendwa handiti nyaya irimo iyi ndeyekudai so eh, zvinogona kunge painewo zvaiitika kubhodhi redu kuti riite zvisirina zvisina kunaka pamuthrough sport munyaya dzebhora remuno tozozviona in other way futi tinozviona kuti zvinenge zvichitikwadziwa futi pamarketing yedu yemaplayers emu pakususpendwa kwemabhosi yezifa yakange yagona zvayo nekuti basa racho chairo waitadza asi yaifanira kugadzirisa zvinhu zvayo nekukasika kuti zviende negwara rakanaka bhora ridzoke semazuva ese tione bhora sezvataisiita

iyi inototikanganisa zvakanyanyisa nekuti tiri vanhu vanofarira zvebhora nekuti tase munhu hakuna kana international team eh, mainternational atiri kutamba vamwe vese vakatamba izvezvi anditi asi hakuna isu hatina kana hwani kwatikaenda takangoramba tiri muno hakuna kana pari kurongwa kunzanzi national team iri kurongwa kuri kutorwa timu manhike maplayer kubva kune timu maplayer kubva kune timu hakuna kana izvozvi kungogara chete kungotarisa chete saka bhora redu ka ngavaitsumudzirewo bhora redu bhora redu raakufawo ndavatitsumudzirewo bhora redu iri ndavatitarisewo vachitionawo yeah as a parent it affected me a lot why because i've got uh, some kids which has got a, I mean, a profession here, here, here soccer of which uh, they are nowhere to go now vanotamba muafrica of which africa is in fact muzimbabwe kuti vabude muzimbabwe ne this ban they can't go anywhere else ya zvinobhani izvi zvinotikanganisa bcause tikada kutazva local football yemunomo yatodhakwa premier league yemunomo tichitarisa munomo hazvichari bhora rakudhara rere tichikompeya yes 10 years, 10 years ago 15 years ago zvatodzikira pa5 years dzapfuura idzi zvadzikira zvisingaiti even zvokunzwa kuti kwani capsid haina mose ava vashoma kuzvifollowa bcause zvadhakwa zvatodhakwa honestly yes nokuti as a supporter yedynamos eh, i want to see my players playing for the national team so pama kwandiri zvakandiafecta zvakanyanya tango bhora redu rakunge rekumombe rakungotambirwa muno hakuna kwaunokwanisa kunoona e, maplayers ma, ma edu e, achitambawo bhora at e, greater level inotikanganisa sezvinhu zvatanga tajaira tichienda kunosapota timu yedu panouya maafcon yese hatina chatiri kuona kana future yekuti world cup inozouya after four years matimu edu kana isingatambe zvinoafekta vana wedu zvinoafekta munhu wese anofarira bhora muzimbabwe muno

hakuna nyika e, ichine tarisiro yekuti zimbabwe ichaenderera mberi kana kuti zimbabwe e, inyika yebhora saka isisu hatisina e, kana mukana wekumbotiwo kana maweekends hatifare kungonoona bhora patv tinofanira kuenda kunoona bhora kunational team kunational sports nemagraundi ese

he kind of did ah zvakatondiaffecta zvekuti to it affect me very much because eh, maplayers angu andaifarira vamwe waningina vangu vanditambawo bhora vandaiti mugore rinoyo newamdandechinawo newamwe hai timu yedu but zvakamba zvangoti bababwabwabwabwa yeah obviously this yeah. ban has affected me because personally i used to

ah, maplayers edu haasina that exposure saka zvatondiaffectawo neni nekuti handi ndakutoona kuti takutongoona iroro rekuchando iroro redu remunomu hazvisina zvakungoitawo kunge vari kungotambirawo mjecha umu On a national level,

This player is improving, this player is improving, but now obviously we're being affected. nyika nyika yezimbabwe zvozotivhiringa zvekuti bwedze tiri nyika yakanaka nyika ine ubudiriro hwayo nyika ine zvimaitiro ayo taingoyoka nyika yezimbabwe taimeya nabhenji peter nlovu inobva zvakangobva haa zvamba zvatikanganisa zvekuti tu zimbabwe inyika yedu inonakidza zvekuti do dati tiwanikwa kubhora tiwanikwa kuswimming kwana case coventry kwese kwese tiwanikwewo tiri nyika yedu on a national level eh, tadzoserwa pari eh, pasi as a nation because football eh, competing, competing with other countries Eh, eh, unofanira kuita each and every tournament munofanira kunge murimo saka ukazoti wajoinira papa mberi wakambinga wakagara wakazorora nemiri away eh, back saka ndofunga kuti panational level taaffectwa zvakanyanyisa nethat ban on a national level definitely our warriors were supposed to go to the world cup were the good generation of players
zvinotikanganisa kuti bhora redu hatiende mberi hatizokwanise kutengesawo maplayers anonotambira kunze kwenyika kune ligi dzakakwirira nekuda kwekuti hawaonekwe e, chatiri kutoapila ndechekuti zifa e, ngaigare pasi ite put e, their house in order vagone kuita kuti bhora remuno rinakidze tinofarira kuti kana tichisapotawo nyika dzekunze uku tive nemateams e eh, zvino izvi ndiri mwaye enda kuground but ah, tichakwanisa kuenda kuground nekuti taakunyanya kuconcentrata neteam dzekunze remunomu racho harina kwari richaenda saka taakungogumira kungoona pamatelevisions ah, tinotideta kuti kwaitwa maelection kamumu maona ndakuchiitwa maelection sezvo vakabhana vana vakabvisa vanhu vakura ava ngavachitawo maelection vanhu votsvagwa vanoiswa ipapo handitika timu yedu yesumuka nyika yedu yesumukawo sezimbabwe tinozikanwa nenyaya yebhora vanhu wee tinozikanwa nenyaya yebhora kana ukaenda kunana mozambiki kana ukaenda kunana zambia vanotoziva kuti zimbabwe aiwa zimbabwe tinotamba bhora kana kunana nigeria kunana cameroon vanoziva kuti zimbabwe inotamba bhora ngavachititsova kana vaikati awo maelection ndavachita maelection kwese kwaumwe munhu kwete kungoramba vakanyarara vachingoti ava ngavadzoke ava vachingoti ndavadzoke iyo zifu yacho iri kuramba iyi crc iri kuti ah, ndavadzoke iyi zifu iri kuti aiwa hazviite kana ndavatigadzirisirwo ipapo on a national level national level zvato hapana chichatinakira muno mufupi pabhora tikada kuchitaura chokwadi pabhora remuno murafa radhakwa bcause tarisai izvi maplayers ari kutambira kunze vane mukano wekunze ezvi right now vachakwanisa kupinda muno vakuramba bcause already pane zvinhu zvizhinji zvichiitika zvisina kunaka zvinove zviaffecta chi matambirwo ebhora rema even maplayers acho personally havachauye muno bcause zvine zvivaafecta it's one in the same one in national level because we, we, we can just uh, uh, train our kids and the like uh, uh in terms of soccer uh, uh, havana uh, kwavanoenda uh, national level yes they are good but then after that our economy as such is something very very bad eh, eh, inoaffecta vana eh, panational level because vanotamba muno muzimbabwe then after that what vaperera ipapo panational level instead of going abroad they can't go because of politics zvinotikanganisa pakuti zimbabwe tinoretwa sevanhu vasina basa zvinhu zvacho zvakuita kunge zvakusanganisa nepolitics nechii nechii saka hatichanyatsoziva kuti zvichiri zvebhora here kana zvava zvepolitics saka zvinotikanganisa pazvinhu zvakawanda paupfumi neemotionally physically internationally i think that is really like weighing down zimbabwe that's what i think and um, yeah i think that we you know we should be allowed to play internationally so on a national level i think is sort of uh, affecting us

We need a regime change. Besides that, uh, we, we, we keep on stuck like what we are. Solution itoripo ndiyo yekuti SRC ngaigadzirisane neFIFA kuitira kuti idzorere vanhu vanoona nezvebhora bhora ritangidze mberi kuenderera sezvazvaingoita.

e, ndinodzosera e, zviri kungodiwa for, for the way yekuti tiite a way forward tinombodzosera bhodhi ranga riripo rotanga kurana tobvisa kunge pasina kumboitwa suspension yese yakaitika iyo totanga kurana kana tichigara board meeting togara pasi kwoitwa zvinhu nemutoo wazvo chaiwo kana ari maelections oitwa maelections posarudzwa bhodhi rimwe rinogona kupinda paposition iyoyo ah, sekuona kwangu solution munomwa zvinoda kuti iyo ministry of, ministry of sports yacho ipindire zvakasimba iise ziso rayo pane zviri kuitika pabhora muno muzimbabwe vaise weight kuti zvidzoke zvakudhara zvezvo zvaimboitwa kudhara kuti tinyatsoona kuti aiwa muno munotamba bhora
inini zvangu dai ndandirini eh, ndiri mukati metimu racho ndaida kutoziva kuti zvakatangira papi toronda matsimba toonesana nevanhu vacho maauthorities togara pasi sori sori chaiyo yakanzi yakapedza mabhunu but inogadzira zvinhu toonesana tokumbirana sori kana pane patakatadzirana kana pane zvoda kugadziriswa tozvigadzirisa Oh, I think we'll be we'll be more strict on um, on on judging people and everything, and we should really concentrate on

guilty of these accusations that were made that's what i think nongochinja but the, i just change the, the system change the system ngobvisa vati varipo vagarisa vaya umbobva toisa vamwe manyowani then we look at the venue we look at the people what are they working hard for, for the country tongobvisa wo tichiisa vamwe wanyowani sa vamwe wanyowani tingodadaro tinofanira kuita tingoshifta shifta shifta shifta

to come out with a solution. Senyika yeZimbabwe zvinotikanganisa zvakanyanyisa nokuti bhora redu iri rafa bhora rafa vauraya bhora bhora redu ndo ravatouraya zvokuenda ngavatitsumudzirewo pabhora ava ngavationewo nokuti bhora redu tinorida iri tese mune national team chaiyo chaiyo hakuna kana one national team ari kuwanika ariko kana kuti varumbotirena kana kuti varumboita sei hapana nekuti takabhanwa hatiziva kuti zvichadzoka rini asi ngavatigadzirisirewo vakuru ava vezifa ava ngavagadzirise zvinhu zvidzoke nevefifa ava kuti ndazvidzoke tiwanike bhora redu tichinoitawo bhora redu rakanakawo remuno muzimbabwe timede muno muzimbabwe mune bhora mune vanhu vanotamba bhora vakawandisa muno muzimbabwe izvi takatarisa vafani vese vakawandisa vakawandisa vada kutotambawo kunational team ikoko ndokwavari kutodawo izvezvi munhu wese ada kutoenda kunational team